Kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mwaka ũyũ thukuru wa mũthingi wa Kĩamba nĩ watongoretie metha-inĩ cia mohoro kumana na mbica njũru ya irathi na cioro. No na thengia wa igeria rĩa kũgarũra mbica ĩyo njũru na gwakwo gwa cioro njerũ, mahinda-inĩ maya thukuru ihingĩtwo kũrũmĩrĩra kĩng'ũki gĩa COVID-19, aikari a Kĩamba maugĩte thukuru ũyũ ũtuĩkĩte nyũmba cia agendi kũrĩ ciana cia thukuru iria cironana kĩmwĩrĩ, oro ũndũ ũmwe na andũ agima amwe makĩhũthĩra irathi na arĩa angĩ ngari ciao ta ũrĩa tũratarĩrio. Twĩ na kĩeha kĩnene mũno tondũ cukuru wa Kĩambaa Primary rĩu ũthiĩte ũkahana tarĩ lodging, ũkarutĩrwo mĩtugo mĩaganu. Wathiĩ kũũrĩa nĩ mũrakora kinya packets cia condoms, nĩ ũrakora maũndũ matagĩrĩire marekĩrwo kũu thĩiniĩ. Ona waingĩra kũu rĩu ũkona atĩrĩrĩ, ona nĩ ta gĩcagi gĩa Sodomu. Nginya andũ agima, people with cars, not only the children, maroka gũthiĩ ĩkue nikech na mĩtugo ta ya gũtũmĩra ndawa cia kũrebia, kũnyua njohi, sexual activities. Andũ nĩ magarũrĩte cukuru ĩyo, ta rĩu ciana itarathiĩ cukuru, magacitua rũnjini, magathiĩ gwĩka mĩtugo ĩtagĩrĩire, na mĩtugo ĩno ĩrekwo nĩ andũ matukanĩte, kũrĩ andũ agima marathiĩ gwĩka mĩtugo ĩyo kũu na... kũrĩ ciana cia primary school na kũrĩ ciana cia high school kũrĩ andũ angĩ magagĩthiĩ nao magagĩtuĩka advanced o matikwenda kũingĩra irathi-inĩ icio megũthiĩ na ngari ciao magapaki ngari icio ciao compound iyo ya cukuru na magagĩthiĩ na mbere gwĩka mĩtugo ĩtagĩrĩire kũu Gĩko gĩa ica ikuhĩ arĩ mũirĩtu wa thukuru wa mũthingi na kĩmwana gĩa thekondarĩ arĩa maranyitĩkanire na maracoka gwĩtĩrwo aciari ao. Andũ a mũico kũnyitwo na nĩgetha ũhoro ũyũ rĩu andũ mecirie nĩ ũkĩrĩte njano nĩ mwana wa class 8 ũranyitirwo na mwanake ũngĩ wa form 2. Maya mothe aikari makiuga maracũngĩrĩrio nĩ thukuru ũyũ kwaga rũgiri, arangĩri oro ũndũ ũmwe na irathi kwaga kũhingwo na kuburi. Cukuru ĩyo ndĩrĩ rũgiri, ndĩrĩ perimeter wall. cukuru ĩyo no mwena ũrĩa ũngĩenda kũingĩrĩra na ningĩ ũgacoka ũgakorwo ona irathi icio ciana icio ikoragwo igĩthomera irathi icio citihingagwo ah, rĩrĩa cukuru ĩtarathiĩ na mbere na nĩkĩo andũ maratake advantage magathiĩ gwĩkĩra mĩtugo ĩrĩa ĩtagĩrĩire ku- Rĩu makĩũria makinya ma naihenya gũtacũkio na thukuru ũyũ wĩirigĩrwo irathi ciothe ciĩkĩrwo kũburi na mbere ya mothe kũigwo arangĩri. matwakĩre rũgiri classes irogwo kana for the time being mambe matũrehere security guards in the school ona gũtarĩ kũrakinyĩrwo perimeter wall ĩyo nĩ gwakwo nĩ tũkwenda cukuru ĩyo ĩkorwo ĩkĩrangĩrwo muthenya na ũtukũ No na kũhana oro ũguo mũnyinyi wa county commissioner gĩcigo-inĩ gĩa Kĩambaa Peter Maina tũkĩaranĩria nake na njĩra ya mwanya augĩte wabici yake nĩ mamũkĩrĩte mateta maya na nĩ marĩkĩtie gwĩkĩra irathi ciothe kuburi gũkũ akĩruta mũkana mũrũrũ kũrĩ arĩa othe mekũnyitĩkana thukuru-inĩ ũyũ matarĩ na rũtha makĩria ihinda-inĩ rĩrĩ thukuru cihingĩtwo. Ngĩthiĩ na mbere na gũkũguũrĩria marĩa maregariũra kaunti-inĩ ya Kiambu 101.1 FM njĩtagwo Wanjikũ wa Wanjikũ.